ערשט אריין אין וואל סטריט האב איך געטראכט וואס קען זיין דער גרויסער נסיון פון ארבעטען אין וואל סטריט נו דער ערשטער נסיון איז געווען א גרויסער נסיון יעדעס יאר אין וואל סטריט ווייסט מען דאך ווען ס'קומט די צייט פון די גוי'שע חגים איז דא א זאך וואל סטריט האלידעי פארטי, ס'דא פריצות, ס'דא טרינקען, ס'דא תערובות, ס'איז א געפערליכע געפערליכע מצב. נו, וואס טו איך? מצד אחד, איך בין דאך א בן תורה, ווי קען איך אריינגיין אין אזא פלאץ? מצד שני, איך בין ניי צו די פירם, מ'דארף זיך צושטעלען, מ'דארף אויסזעהן ווי מ'זאגט א טיעם פלעיער. און ס'איז געגאנגען אזוי א וואך אהין און צוריק אהין און צוריק, וואס טוט מען אין אזא מצב? האב איך מיישב געווען אז איך גיי זיך פעסט שטעלען איך גיי נישט אין א האלידעי פארטי. האב איך אנגערופען א קירוב ארגאניזאציע מיט וועם איך בין זייער נאנט, און איך האב זי געבעטען איך זאל קענען רעדען פאר בחורים יענע נאכט זיבען אזייגער, אין די גאנצע אנדערע פלאץ אין מענהעטן. די טאג פון די האלידעי פארטי רוף איך אן די סי אי או אויף די פארם און איך זאג פאר אים, דזשאן, ער איז גראדע געווען א פרייע איד, איך האב געמאכט א גרויסע ריזיגע טעות, איך ווייס נישט וואס צו טוען, דזשאן, היינט ביינאכט איז די וויכסטיגסטע האלידעי פארטי, איך ווייס ווי וויכטיג ס'איז און איך וויל זיין דארט און איך דארף זיין דארט, אבער וואס קען איך טוען, איך האב כסדר געזאגט אן ארגאניזאציע אז איך גיי רעדן פאר פֿופֿציק בחורים האט מיר געפרעגט וואס גייסטו רעדן פאר זיי? איך זאג איך גיי זיי באווייזן די שיינקייט פון אידישקייט. דזשאן איך פרעג דיר וואס זאל איך טוען? האט דזשאן מיר געזאגט גיי צו די בחורים איך בין דיר מוחל דו דארפסט נישט קומען אין די האלעדעי פארטי. דאס איז געווען די ערשטע נסיון איך האב ברוך השם פעסט געשטאנען און איך האב זייט דעמאלטס קיינמאל נישט געטראכט צו גיין אין שום זאך וואס לייגט מיך אריין אין א מצב פון שמירת עיניים אדער אומצניעות. די חובת הלבבות זאגט אז איינע פון די סיבות פון א מענטש דארף מאכן השתדלות איז ווייל השתדלות לייגט א מענטש אריין אין א נסיון. ס פשוט פשט איז ווייל א מענטש טוט השתדלות און ס'געלונגט אים טראכט ער כוחי ועוצם ידי. אן אנדער פשט איז, איז וואס הייסט השתדלות? דאס אליין איז א נסיון. די פרעשור איז אלעמאל דארטן, יעדער טוט אזוי. ס'זעט אויס על פי דרך הטבע אז איך מוז טוען אזוי. אינגעלייט רופן מיך אלעמאל, זאל מען יא גיין צו די טרעיד שאו, זאל מען נישט גיין צו די טרעיד שאו, זאל מען יא גיין צו א נעטווארקינג איווענט, זאל מען נישט גיין צו א נעטווארקינג איווענט. און דאס איז א נסיון פון די יצר הרע. צו דו גייסט. דיך האלטן פעסט אין דיין בטחון אז וואס פרנסה קומט פון די אייבישטער מוז עס קומען אן קיין נסיונות ושמיעות עיניים, אן קיין נסיונות פון צניעות. איך רעד צו די יונגעלייט וואס גייען אריין אין א ביזנעס אדער גייען אריין אין א פירם אדער גייען אריין אין אן אינדעסטרי און זיי מיינען אז מען מוז זיך צופאסטן, מען זאל זיך געפעלן ביי אנדערע מענטשן.